Midang he Mirang holh in i chawnh ka duh ve. Asinatein muilang in ka chawn ngam hna lo. Cun aho ka si a kan theih zong ka duh lo. mah lawng si loin nai ah khan episode in app kong kan rak post. Mah khan a cheu nih cun muilang in chawnh a si ruangah kan hmang ngam lo timi khan an um. Mah ca hin tuni kan video ahcun muilang loin Mirang holh in midang he i chawnhnak app pakhat a simi Foundry app kong kha tawi tein ka rak chim ṭhan lai. Foundry app hi cu Mirang holh cawnnak app kha a si ve i vawleicung Mirang holh cawngmi pawl he khan i tom ve kha a si. Anih cu mui lak in chawnh si loin khan nangman aiawhtu ding character pakhat te kha ser in khan mi he vai chawnh a si. A chunglei umdan khi zei game te zong khi a lo pah. Zeitindah hman a si i zeitindah a chunglei um timi kha keimah he ka hin tawi tein kan vun zoh ṭi hna lai. Pakhatnak bik ah Fangdi timi app chungah khan nan vun lut le e. A khong kha aa ser rih lomi hna caah cun Gmail, email, Google a khong in ser khawh a si. E, ma cun um, maka in nan min taktak hman lo zong angah, ma cun nan ram zong khan nan duhmi ram paoh kha chim angah. E, keime he cuka hin a khong kaa ser cang caah khan a direct in application chung khan ka va lut le e. Zeidah a lawh timi kha kan vun chim hna lai. E ka ah khin mah te khe keimah aiawhtu dingah ka sermi te khi a si. A thil le a sam te pawl khi nanmah le nan siarem ning le nan duhning in khin then khawh a ngah. Keimah khi cu mah character te khi ka thim. Midang hin chon a ngam rih lomi hna caah khin kate ah khin AI practice timi te khi um me. Makate khin hmiin khin cun AI he i chawnh khi si, midang he i chawnh khi si lo. Marang khin tih ding khi um lo. Cun um plaza ah khin kei cu ka va kal colh le e midang pawl hi i tonnak kha a si. E a chung lei nan vun zoh ah khin uh game te khi a lo ko la nan vun hmuh tikah khan e ka ah khan mi tampi kha chawnh khu an si. E natin ka mi tampi ki ti tikah a tam deuh cu India, Bangladesh, Nepal, Indonesia, Algeria ti bantuk phun deuh khi an si hna. E Amah va lo kha cu nan vun hmu ko e te. Hmaka chungah khin mah mi an dirnak tete ah khin va lu ve in bia va chunh khi si. Ka hin pakhat sami cu mei pakhat kha minung pali nih i hrawm si tikah khan a caancaan khin cun minung cu A cheu cu respect khi an thiam lomi kan holh liopi hna khi an rak tan an duhmi paoh khi an chim ve. Ti bantuk phun zong khi an um kho men. Natin ka cu minung nih a ngai e. Ah bantuk hna an cheh tuk ti bantuk si khan cun an aw zong kha miuh khu an ngah hna. E ka ah khin tikhin mi he khin vai i chawnh khi si ko. E ah maka hin ca i kuat zong a ngah. Ma cun naa ton ciami pawl zong kha ma he naa tong cang ti bantuk phun zong khan an chim. Ma cun um Amah app hrimhrim ah kan teh follow te pawl zong kha a um ve i um phone chung vawlei bantuk hun te khi a lo ko cu. Emah mi hen na vun chawnh dih hnu in khan uh nan um fom ti lo si khan cun and talk khem he in khin chuah khawh a si i a dang midang he khan vai chawnh khawh kha a ngah hna. Ka hin pakhat chim ka duhmi cu atanai ka chimmi ramli ramnga kha an tam deuh tikah khin Nepal zong Hindi holh khin thiam i caancan cu anmah holh in khin an achun i hna khi an nok ngai. An holh ah khin va luh khawh khi si lo. Natein mekhe cu minung nan tonmi ni khan a ngeih hna le. E matete khin ah mah app ke cu hman a si ko i ah theih nan duhmi a um chap si khan cun rak hal khawh kan si. Ah macun a khawngsernak hna ah nan thiam lo a si pakhat khat a can sual zongah khan bawmh rak kan hal u law ah kan theih zat le kan thiam zat in khan kanan chimh ve hna lai. Mah app he Play Store, App Store zong download khawh a si. Video dongh tiang na kan zoh ca kan i lawm. Nu video tu mun tong ṭhan te hna lai.